Бик сирәк була торган күренеш, әмма бүгенге тапшыруыбызны без бина эчендә, әлбәттә, музейда башлыйбыз. Ни өчен дисәгез, биредә безнең киләсе булачак тапшыруларыбызның эчтәлеген күзалларга ярдәм итә торган карта эленеп тора. Бүген без Лаеш шәһәрендә, шушы шәһәрдә урнашкан музейда, бу төбәк э, тарихына караган э, музейда, хәтерләсәгез, үткән тапшыруларда, үткән сәфәребездә без балык бистәсе ягында идек. Картада ул якларда күренә. Котлыбөкаш тирәләре, Тәберде чаллылары һәм башкалар. Бүгенге көндә Лаеш районы белән Балык Бистәсе икесе ике территория булып торса да, административ яктан элек алар бик зур җирләрне биләгән Лаеш өязенә караган урыннар булалар. Шуңа күрә аларның бәйлелеге, күпмедер дәрәҗәдә тарихының эзлеклелеге дә күзәтеләчәк. Алдагы тапшыруларыбыз безнең Лаеш районындагы тарихи урыннар һәм, әлбәттә, татар авылларына багышланган булачак.

Безнең иң борынгы авылларга әйтсәк, керсәк, әйтә алабыз, Пәрәү авылы Казан ханлыгы чорында оешкан дип. Аннан соң инде Кече елга, шулай ук борынгы авыл. Су астында калса да, аннары күчкән авыл безнең Атабай авылы. Монда таш гасыр заманындагы әйберләрне Керәшен авылы безнең Ташкирмән авылы бар, Татар Саралысы авылы күчсә дә, анда да бик борынгы әйберләр бар, ул Татар Саралы авылы һәм Курмана, Курманаково, русча дип әйтелә, яу, шик, яудан шыкланган, ул Болгар дәүләте чорында оешкан. Һәм инде үзе безнең Лаеш шәһәре безнең инде борынгы як, Болгар дәүләте чорында, Альфред Хәсәновның әйтүенчә, без Болгар дәүләтенең 77 шәһәрнең берсе булганбыз. Шул, шулай дип сөйлибез экскурсия вакытында да.
Әле әйтеп узган барлык авылларны да диярлек бер әһәмиятле вакыйга берләштерә. Куйбышев сусаклагычы төзелү сәбәпле, алар элеккеге нигезләрен калдырып, яңа урынга күчеп утырырга мәҗбүр булалар. Лаеш районында төшереләчәк тапшыруларыбыз эчтәлегендә әлеге тема аерым урын алып тора. Бер яктан ул зур илдәге зур үзгәрешләрнең аерым авыллар, кешеләр тормышына йогынтысын күрсәтсә, икенче яктан татар халкында изге саналган туган нигезне калдыру авырлыкларын тасвирлый.
Без инде горурланып әйтәбез, Кама елгасы Идел елгасына Атабайдан ерак түгел элекеге Ябынчы авылында койган дип, ә Мишә елгасы Мансурово авылы янындагы элекеге Мансурово авылы янындагы шунда Кама елгасына койган дип әйтәбез. Менә инде без бит элек-электән суга бай кешеләр. Хәзер дә шуңа күрә э, элек-электән суга бай кешеләр, шуңа күрә дә безнең бик матур. Әмма ләкин э, әйтәсем килә инде, менә шу су саклагычы бит инде э, ба- э, оешкан. Шуннан менә лаешлы гына әйтсәк тә, безнең бу урыннар бөтенесе су астында калган авыллар. Болар бөтенесе су астында калганнар. Масурова, Байшуга, Мысы. Ә ул Байшуганы әйтерием, Гали Байшуга Казакъстанда акын булып атала. Ул акын булып, ә үзе туган җире белән Байшуга шәһәрен, Байшуга авылыннан. Менә Ябынчы авылы, Ипанчино дип әйтәбез русча, татар агай башы. Алар бит бөтенесе безнең су астында калган авыллар. Шулай ук Рождествино авыллары, бөтенесе менә болар, бөтенесе. Унҗиде авыл безнең су астында калган, Лаешның үзендәге урамнар су астында калган, Лаеш Лаеш шәһәренең өч километр ераклыктагы Кама елгасы, хәзер без әйтәбез, Камское море, ул бит инде искусственный водоем дип әйтәбез, ә элек бит инде 43 километр киңлектә булмаган, бер километр киңлектә булган. Ни, и шуңа күрә без инде лаешны бик матур дибез, су белән үзенең күрсәтә. Бурятиядә Байкал ул 50 процентны биләп алып тора, ул инде борынгыдан килгән. Ә безнең Лаеш районында 30 процент Куйбышев су саклагычы менә биләп алган. Территорияне Әйе, бетердегез. территория 30 проценты безнең.
Сусаклагычның аеруча киң урыннарын диңгез белән чагыштыру, аңа тиңләү әле генә килеп чыккан сүз түгел. 1954 елда матбугат чаралары Иделнең елга чалымнарын югалтып, төче сулы диңгезләр чылбырына әйләнеп барганын бик рухланып, зур өмет белән сөйлиләр. Сусаклагыч төзүнең максатлары да зурдан була. Советлар Союзының үзәк өлешенә электр энергиясен җиткерү, илнең Европа өлешенә җитәрлек итеп балык үрчетү, сусаклагыч буйлап корылыкта да су сибеп әйбер үстерерлек басулар булдыру, яңа су юллары булдырып, Мәскәүне биш диңгезгә чыгу юлы булган порт итү. Мондый зур үзгәрешләр Идел һәм аның кушылдыклары буендагы тормышны тамырдан үзгәртә. Мул печән бирә торган болыннар, уңдырышлы басулар, яшелчә бакчалары, утраулар, яздан балык тулып кала торган вак күлләр, барысы да тоташ диңгезгә әверелә.
Камское море, Чулман диңгезе дигән брендны социаль челтәрләрдән күреп беләсездер инде. Аеруча җәй көннәрендә бик күп кеше аны э, мактанып кешене кызыктырып куя башлый. Бу брендның килеп чыгуы бер дә юкка түгел, дөрестән дә диңгез дип әйтерлек, аның диңгез яры белән уртаклыклары шактый. Беренчедән, менә хәзер көзнең кыл уртасы. Һәм кояш күрүегезчә әле дә булса, минем якты йөземә матур гына нурларын сибеп тора җәмәгать. Бу э, шунсы кызык Аляның, ул хаман да менә шушы су ягыннан яктырта, шул яктан җылыта. Шушында комлыкта кызынып кына ятырлык, җылырак вакыт булса. Икенчедән, менә хәзер форсаттан файдаланып дип әйтик инде, менә шушы э, су саклагычтагы суның кимүеннән файдаланып, менә чамалап карарга була. Менә монда комлыкны күрәсез бит, алар э, бу комлык Э, идел аша күпер төзегән аркасында гына килеп чыкты су кимүе суны махсус киметүләре аркасында э, сай урыны бу э, чулманның менә шушында сусаклагыч төзегәннән соң җәелгән урыны ул сай булгач җәй көннәрендә аеруча тиз җылына һәм монда гаилә белән килеп балалар белән курыкмыйча су коенырга була шул ягы белән дә диңгез кебек үзенә җәлеп итеп тора торган урын биредә
Әлбәттә, бүгенге лаеш шушы Чулман диңгезенә терәлеп тору сәбәпле, сәфәр кылу өчен дә, акчаң җитсә, йорт алып яшәү өчен дә кызыктыра торган җирлек. Шуңа күрә лаешта яшәүчеләр саны да, ял итәргә килүчеләр саны да елдан-ел арта гына. Шәһәрнең туристик нокталарына тукталганчы, аның иң борынгы тарихы белән танышып узыйк әле. Биредә халык электән шулай Чулманга сыенып яшәде микән?
Безнең бит Лаеш кайчандыр чакма, чакма таш, э, ут чыгару ташы шикелле булган. Ә Лаеш дигән исемне ул 13 гасырга э, риваятлар буенча э, Лаеш дигән карт Болгар дәүләте таркалганнан соң су буйлап төшеп китә дә, шушы урында туктала. Шуннан соң инде Бу җирне Лаеш Лаеш картның исеме белән атый башлыйлар. Лаеш те Лаеш дип. Ә аңарчы безнең урочище Чакма, Лаешевское селище дип әйтәбез. Чакма, чакма таш. Ә инде ул безнең Чакма бик нык бай як. Анда мөмкин табарга имән-кискә кабиләләренең чорындагы әйберне. Ә менә Лаешның, мин һәрвакыт әйтәм, безнең Лаешка мең ел Казан шәһәренә булган кебек үк дип. Чөнки безнең шушы чакмадагы тапкан археологик материаллар бик күп нәрсәләрне күрсәтәләр. Менә, мәсәлән, сезнең алдыгызда шушындый беләк, шушындый савыт. Бу савыт Болгар дәүләте дә чорында, Болгар дәүләте чорында ислам динен кабул иткәнче үк ясалган. Ике мең дә дүртенче елда археолог казынмалар вакытында безнең монда таптылар археологлар.
Музейларда йөргән вакытта төрле төбәктән, төрле җирләрдән җыелган экспонатларны күп күрергә була. Ләкин Менә шушы районга килгәнбез икән, шушы районга кагылышлы, нәкъ шушында табылган дигәннәре бик сирәк. Фотографияләргә килсәк, аеруча. Төрле чорларны тасвирлый торган фотографияләрне төрле урыннардан, иллюстрацияләрне төрле урыннардан җыерга була, ләкин менә Лаеш музееның бәхете бар, шушы Степан Чеколкин дигән кешедән. 1895 елда туган, 1979 елга кадәр яшәгән фотохудожник һәм аның фотографияләре, менә монда күргәзмә буларак алар җыелганнар, егерменче еллар, илленче елларга караган шушы төбәкнең яшәешен, көнкүрешен тасвирлыйлар. Бик танылган фотографияләрнең берсе, бу Нидә Мансур авылы янында Тотылган кырпы балыгы, 592 килограммлы балык, аны интернет челтәрендә күп җирләрдә күргәннәре бардыр. Бу тема белән кызыксынучылар, менә шул Степан Чекулкин төшергән фотография ул. Моннан тыш, 41 нче елда ток тайырулар, утын кисүләр, мәсәлән, бөтен эш коралларын Эшнең тәртибен чамаларга була. Бу кадрлар шул ягы белән дә кадерле. Алар, хәзерге көндәге кебек, теге телефонны кайсы якка борсаң, шуны төшерү белән генә шөгыльләнмәгән бу кеше, ул урынын туры китереп, сюжетларны сайлый белгән һәм, әлбәттә инде, бу як табигатенең байлыгын күрсәтә торган, минем күңелгә аеруча да якын, егерме бишенче елда төшерелгән фотография, язгы ау сезоны булса кирәк, чөнки үрдәкләре белән бергә казлары да күренә бу бәхетле. Аучыларның, һәм, кабатлап әйтәм, Лаеш музееның бу яктан, дөрестән дә, бәхете бар, бөтен тормышы менә шушы фотографияләрдә саклана.
Хәер, сусаклагыч төзелә башлаганчы ук, елгалар Лаеш тарихында хәлиткеч роль уйныйлар. Заманында шул су юллары, уңайлы пристаньнәре булганга күрә генә Лаеш өяз шәһәре дәрәҗәсенә күтәрелә. Сәбәбе билгеле. Юл булган җиргә товар китертү һәм зур ярминкәләр оештыру уңайлы.
Лаештә тимер томыр ярминкәсе була. Шәһәр ике атна эчендә үзенең еллык доходын каплап куя торган була. 1770 нче елдан башлап 1914 нче елга кадәр безнең Лаешта тимер томыр ярминкәсе үтә. Шуңа күрә Василий Иванович Немирович Данченки, Данченко үзенең инде язмаларында әйтә, А, это тот же самый железный город, безнең шәһәр турында. Аннары инде складлар, безнең бит әле монда 40 километр озынлыкта булган Болыннар, ул болыннар бөтенесе су астында калган. Унсигез мең гектар Лаеш һәм Столбище районнарындагы инде унсигез мең гектар безнең болыннар бөтенесе дә су астында калган. Территория нык үзгәргән. Менә ул Тимер томар ярминкәсе дигәннән, ниндиерәк әйберләр җитештергән, каян килеп беткән шуның кадәр табыш китерерлек тимер анда, Лаешта гына җитештерелгәнме? Юк, Тимер томар ярминкәсе бу Екатерина икенче Вакытында инде Уралда безнең тимер-томыр эшләү, тимер эшләү заводлары ачыла. Аларның заводлары ачылган, ә ул бит заводлардан продукцияне кая куярга? Ә Чусовая, Белая елгалары, әйме, алар тоташалар Кама елгасына. Җайлы бит, подводный паруслар куялар су астындагы парусларны нитеп инде и шуннан су буенча безгә белянылар белән төшәләр. Монда бит 525 баржа тора торган була. Бу безнең син Аша, аннан соң Садки, Сысер, Катав Иванск, Верхний Уфалей, Нижний Уфалей, аннары хәзерге инде Киров өлкәсендәге элек Вятка өязенеке Белые Холунецкие шәһәрләре, бөтенесеннән шушында бит тимер томыр. Бу бит Камырда навигация ачыла, шул навигация ачылганнан соң иң беренче Россия империясендәге ярминкә бездә үтә. Аннан соң инде бүтән якларга китә. Кама беренче ачыла теге Иделгә караганда, э, э, мөгаен. И шуңа күрә бездә беренче ярминкә үтә. И э, шул э, тимер юл ачылганнан соң 1914 елда инде э, су белән э, тимер тимер ярминкәсе үткәрү инде Акча мәсьәләсендә нык кесәгә суккан була да, инде бездә аннары бетә ул.
Бай ярминкәләр уздырылып тору, аларга бәйле рәвештә һөнәрчелекнең үсеше Лаешның кыяфәтен дә нык үзгәртә. Шәһәрдә затлы биналар арта башлый. Лаеш бик тиз яңартылып килүгә карамастан, шәһәрнең тарихи биналары бүген дә заманчалыкта югалып калмаганнар. Киресенчә, алар килгән кунакларны үзләренә җәлеп итеп торалар. Шөкер, су аларга кадәр менеп җитмәгән.
Лаешның тарихи үзәге буйлап, тарихи урыннары буйлап йөрүебезне дәвам итәбез. Беренчедән, Лаешта йөрерлек урыннар бар. Икенчедән, йөрер өчен яраклаштырылган һәм чиста шәһәр булуы безне сокландыра. Инде Лаешка килмәгәнгә дә бер 7 ел булган икән, шул 6-7 ел эчендә Бик зур үзгәрешләр булганлыгы шәхсән минем өчен аермачык күренеп тора. Без хәзер Изге Троица чиркәве ярында басып торабыз. 1912 нче елда Романовлар йортына 300 ел тулу уңаеннан изгеләндергән, освященный була инде русчасы, чиркәү бу. Ул шәһәр панорамасында, шәһәрнең э, күренешләрендә, манзарасында бик зур роль уйный һәм э, кайчандыр зур монастырьның бер өлеше булып торган. Бүгенге көндә ул инде совет чорыннан соң, төрле матавыклардан соң Үз вазыйфаларын яңадан башкара, 1992 елдан бирле чиркәү буларак та эшли һәм, э, әлбәттә, тарихи урын туристларны җәлеп итеп тора торган урын буларак та э, аеруча игътибарга лаек. Лаешның хәзерге Ленин урамы буенда София соборы урнашкан. Ленин урамы элек Ырынбур урамы дип аталган һәм ул Лаешның үзәк урамы булып торган. София соборы 1870 елда төзелгән чиркәү бинасы, ләкин ул 17 гасыр нигезенә утыртылган. Аңа кадәр дә биредә чиркәү булган, ансы таушалгач, э, төзекләндереп, яңадан шушысын утыртып куйганнар, э, дип әйтик. Ә шулай да 1870 ел булгач, ул Лаешның иң борынгы чиркәве санала. Чиркәү төзекләндерелгән бүгенге көндә инде яңадан, э, шул совет чорыннан соң дип әйтик. Э, һәм аның менә шушы күренеше э, барлык элеккеге кладкасын дип әйтәм инде татарча калдыруы, менә шул кирпечләре күренеп торуы һәм шушы Ленин урамы буенча килеп чыкканда аны шулай матур булып күзгә ташлануы үзенә күрә бер зәвык өсти Лаешның шушы тирәләренә.
Лаеш шәһәре янында электән стратегик әһәмияткә ия Чулман кичүе урнашкан була. Әлеге кичү Казан шәһәрен Нугай Урдасы чикләре белән тоташтыра. Казан ханлыгы алынганнан соң, нугайлар нәкъ менә шул кичү аша чыгып һөҗүм ясамасыннар өчен кирмән төзелә дә инде.
1557 нче елның апрель аенда воевода Петр Шуйский безнең карар кыла Лаешта шәһәр кирмәне оештырырга. Шәһәр кирмәнне оештыралар, монда безнең не стрельцы дип әйтәбез инде, воеводлар киләләр, инде шәһәр кирмән булып яши башлый. Әмма дә ләкин без бит Казаннан бары тик 60 километр ераклыкта, безгә бит инде су да якын. Без кирмән булып дәүләт өчен файда китерү түгел, зыян китерүчеләр булабыз. И шуңа күрә 90 ел гына без шәһәр кирмән булабыз, аннары безнең 100 Укчы була инде стрельцы. Стрельцы ларны 100 укчыны алып, ул вакытта Белгородтан Сембер шәһәренә засечная черта төзи башлыйлар. И безне шушы укчыларны алалар да атлар белән китәләр кайда? Сембер ягына. И Сембердән Унбиш километр ераклыкта хәзер район үзәге бар, Лаишевка дигән. Алар безнең шушы шәһәр Кирмәннән килгән кешеләр оештыра башлый инде. Менә шул шәһәр Кирмәннең әле ниләре теге казым әйберләре 17 нче гасырда да, 18 нче гасырның башында да Күрәләр, частоколларны, бөтенесен. Мин горурланып әйтәм, Санкт-Петербургта артиллерийский музей бар, шунда безнең пищальләр тора. Ике пищаль безнең, ни, уналтынчы гасырдагы шул пищальләр анда менә экспозициядә тора, прямо язып куйган Лаеш шәһәреннән табылган дип.
Кирмәннең кирәге калмыйча, укчылар Минзәлә, Зәй якларын сакларга киткәч, шәһәр гомумән бушап кала. Биредә халык саны өч тапкыр кимеп, 551 кешегә җитә. Бары 1781 нче елда гына Лаеш яңадан күтәрелә башлап, Өяз шәһәре исемен ала. Лаеш өязе бик зур өяз була, ул Казан губерниясендә дүртенче. урынны яулап торган була. Лаешның өязе территориясенә хәзерге Теләче районы, Теләче, Максабаш, алар бөтенесе дә бит Лаеш өязе. Анары Венита, Штыр дип әйтәбез без, Штыр авыллары, Арча районының, алар Лаеш өязе. Чибакса, тагын калган авыллар безнең Балык, Биектау районыныкы. Һәм Питрәч районы бөтенләйге белән, Балык Бистәсе бөтенләй белән, Лаеш районы һәм Алексеевский районының бер өлеше Лаеш өязенә кергән була. Игътибар итегез, Кама елгасы ничек иттереп аккан безнең, Идел елгасы, Аннары менә нинди борылмалы юллар белән безнең Мишә елгасы. Алар бөтенесе дә бит Лаеш өязендә булган һәм хәзерге Лаеш районында.
Өяз шәһәре булган Лаешның гербы да җисеменә туры килеп тора, юлга чыгарга әзер торган көймә. Ул кайчандыр Лаешның тормыш тоткасы булган пристаньнәренә ишарәли. Биредә бүген дә әллә ни үзгәрешләр булмаган кебек. Лаешны читләтеп булса да баржалар йөзеп китә, ярминкәләре булмаса да шәһәргә халык агыла.
Лаеш дигәч, бу җәйдә аеруча бөтен кешенең социаль челтәрләрен тутырган бер урын бар инде. Шәһәргә терәлеп торган бик матур урында елганың яр буенда урнашкан Семрук дип атала, Зөләйха күзләрен ача дигән сериалны төшерү урыны. Бу э, шушы төшерү процессы өчен махсус төзелгән шәһәрчек, зур булмаган шәһәрчек. Монысы инде Лаешның яңа тарихы дип әйтсәк тә була. Тарихилыгы чын мәгънәсендә тарихилыгы шуның кадәр генә инде аның. Менә шул сериал төшерелгән, шундый-шундый актерлар килгән дип кенә сөйлиләр. Алай да үзегез күреп торасыз, монда килүчеләр, кызыксынучылар җитәрлек. Бөтен кешенең дә кулында камерасы бар. Шул сериалның бер өлешен булса да төшереп кайтып китәләр инде, истәлек өчен. Менә кызыксындык, шушында торучы э, эш, э, ниләрдән, саклаучылардан, сакчылардан э, көн саен диярлек, бигрәк тә инде җәй айларында э, килеп тора Туристик төркемнәр диде, менә бүген әле көннең бер, беренче яртысы гына, әле сәгать 12 тулып кына килә, көндезге 12 тулып кына килә, ә монда инде менә без дүртенче э, туристлар төркемен күрәбез. Былай килеп йөрергә үзеңне менә шул советлар чорында каядыр Анкара буенда хис итү өчен яхшы ук Антуражлы урын, татарча әйткәндә.
Бездә бит лаеш ул бик үзгә. Беренчедән, су астында калган дип әйтәбез бит инде. Менә без хәзерге басып торган здание, менә бу лаешның кырында, монда гаражлар булган була 60 нчы елларда, ә хәзер бу инде үзәге лаешның. Аннан соң, Лаешның шәһәр булуы да, безнең Лаеш Болгар дәүләтеннән Болгар дәүләте чорыннан шәһәр дибез. Аннан соң инде 1557 елда Иван дүртенче Казанны яулап алганнан соң, 90 ел без Лаеш шәһәр крепосте булабыз. Лаешев, русча Лаешев, име? Лаешев. Аннан соң безнең те Өер шәһәре 1780 елда без Өер шәһәре булабыз. Мең тугыз йөз дә егерме нче елда без Лаеш кантонының үзәге булабыз. Ә инде мең тугыз йөз дә егерме алтынчы елда безнең шәһәрдә ике, ни, ике процент служащий дип әйтәбез инде, шундый кешеләр яши. Аннан соң заводлар, фабрикалар юк. Безнең шәһәрне тоталар да үзгәртә авыл дип, Лаеш авылы булабыз без 1950 нче елга кадәр. Ә 1950 нче елда безгә атама бирәләр поселок дип, поселок городского типа, шәһәр тибендәге поселок дип. Без инде анда русча атала башлыйбыз, Лаишево. Лаишево о о кушымчасын кушалар. Ә 1950 нче елдан 2004 нче елга кадәр без поселок городского типа, ә 2004 нче елның 9 нчы сентябрендә безгә үзебезнең тарихи шәһәрнең атамасы кайтты, Без хәзер Лаеш шәһәре, русча, не Лаишев, а Лаишево.
Туган илебезнең без барып җитә алган һәрбер ноктасы үзенә күрә бер матурлыкка ия. Кайсы бер урыннарда аның эчтәлеге, тарихи ягы байрак булса, икенче бер җирләр табигый матурлыклары белән, манзаралары белән үзләренә җәлеп итеп торалар. Бүген Лаешта исә без бераз гына тарихын да сөйләп алдык һәм э, күп санлы туристларны җәлеп итеп торган тарихи урыннар буйлап сәфәр дә кылып алдык. Ә менә киләсе тапшыруларда без Лаеш районындагы татар авылларының тарихына якынрак килербез. Әлегә сау булып торыгыз.